Fl-Italja huwa meqjus il-proċess tas-seklu. Ġewwa qrati ta' Milan, Patrizja Reġġani ta' 51 sena kienet instabet ħatja bil-til tal-ex raġel tagħha, il-multimiljonarju Maurizio Gucci. L-aħħar fid-dinastija tal-familja Gucci li mexxa din l-impriża. Maurizio nqatel minn distanza viċina Kisa Ħubieret u miet f'għadira demm fil-foyer tal-uffiċċju l-ġdid tiegħu. Fil-bedona tal-qorti nsibu l-mara li kienet taqra xorti u li kienet ippjanat l-qtil fuq it-talba tal-eks mara ta' Maurizio Gucci. Issa Patrizia bdiet sentenza ta' 29 sena ħabs. Il-verdett immarka t-tmiem tal-istorja għall-familja Gucci. Fuq tliet ġenerazzjonijiet kienu bnew fama internazzjonali u mperu fix-xena tal-moda. Però tilfuha wara ġlied intern bejniethom stess. Il-missier jiġġieled ma' ibnu, kuġin kontra kuġin, u Maurizio li kien rebaħ fuq il-familja kollha kien finalment maqtul minn martu stess. Nhar is-27 ta' Marzu tal-1995, Maurizio Gucci kien miexi lejn l-uffiċċju tiegħu ġewwa Milan. Kien l-aħħar wieħed mill-familja Gucci li kien qed imexxi l-kumpanija multimiljunarja. Kien ħa kontroll tal-azjenda sentej qabel bi stima ta' 100 u 700 miljun dollaru fil-but tiegħu. L-istorja tal-Guccis hija mtappna b'argumenti qarsa u gwerer legali fejn kienu jingħataw pubbliċità kbira fil-midja Taljana. Però dan il-qtil ta' Maurizio Gucci xejn ma kien mistenni mill-familja. Il-kuġin tiegħu kien issuġġerixxa li l-qtil ta' Maurizio kien ħabba d-dejn. Maurizio kellu 46 sena biss u ħalla warajh l-eks mara, żewġt ibniet Alexandra u Allegra u l-maħbuba tiegħu Paula Franchi. Relazzjonijiet fil-familja kienu tant ħżiena li ftit kienu l-Gucci li attendew għall-funeral. It-tfal tiegħu kienu hemm flimkien mal-eks mara tiegħu Patrizia, però l-preżenza tagħha diġà kienet qiegħda tnissel dubji. Nuqqas ta' suspettati ma kienx hemm, però kellhom jgħaddu sentejn mill-qtil biex il-pulizija jagħmlu l-ewwel arrest. Maurizio kien l-aħħar wieħed mid-dinastija tal-familja Gucci li bdiet fis-snin 20 meta l-ewwel ħanut kien infetaħ minn nannu tiegħu Guccio. It-tielet tifel ta' Guccio kien Aldo li żviluppa l-kumpanija f'waħda internazzjonali. Waldo ż-żgħir kien Rodolfo li kien attur fil-film Smuti qabel ingħaqad mal-kumpanija. Però huwa qatt ma tilef il-passjoni lejn il-films u jingħad li għamel wieħed mill-aktar home movies li qatt swew flus. Is-suġġett tiegħu kien id-dinastija tal-Gucci. Aldo stess kellu tliet subien, Paolo wieħed minnhom disinjatur fin-negozju tal-familja, imma kellu xi jgħid magħhom kollha saħansitra anki ma' missieru. It-tifel ta' Rodolfo kien Maurizio. Hemm min kien jgħid li kienet il-ħolma tiegħu li jmexxi l-azjenda Gucci. Huwa kien dak li tajjar il-kumplament tal-familja biex jirnexxilu jiksibha. Fis-snin sittin u sebgħin, Gucci kienet saret waħda mill-akbar ismijiet fix-xena tal-moda, sinonima mal-istil u l-kwalità. Fil-bidu tas-snin tmenin, Aldo u ħuh Rodolfo ċċelebraw l-ħkbir ta' miljuni fi flus. Kienu jixxerjaw viżjoni bħala familja Gucci, proprjetà tal-familja mexxija mill-familja stess. Sakemm fl-1983 Rodolfo miet u l-familja sabet ruħa f'taqlib kbir. Ta' 38 sena, Maurizio kien wiret nofs is-sehem ta' missieru mill-azjenda Gucci. Din biddlet b'mod drammatiku l-bilanċ u l-poter fin-negozju tal-familja u b'konsegwenza lejn il-lealtà. Maurizio li kien jaħdem ma' zijuh Aldo fl-Istati Uniti kellu pjanijiet oħra għal Gucci illi ma kinitx tinkludi membri tal-familja. Il-Creole kienet simbolu tal-ġid kbir li kellu Maurizio. Kienet ġiet tiswih ħafna flus biex jixtriha u jkabbarha biex itiha lill-mara kapriċċuża tiegħu, imma dan xorta ma kkuntentax lil Patrizja u r-relazzjoni bejniethom baqgħet waħda mqallba u sejra għall-agħar. Il-ġid ta' Maurizio kien ta lil martu l-lifestyle li dejjem xtaqet. Maurizio kien iżżewweġ lil Patrizia Reggiani fl-1972 kontra x-xewqa ta' missieru. Rodolfo kien jaħseb li Patrizia kienet biss wara flusu u l-isem tal-familja. Meta Maurizio iżżewwiġha xorta waħda missieru ipprova jitfu l-barra min-negozju tal-familja. Imma wara li l-ewwel tifla tagħhom ħadet il-magħmudija, Patrizia kienet ipperswadiet lil Maurizio biex jirranġa ma' missieru. Hija kienet qiegħda tara l-importanza tal-iżem tal-familja kemm għaliha u anki għal uliedha. Fi żmien sentej Aldo Gucci miet huwa kellu 84 sena. Minkejja l-gwerer kollha li kellhom bejniethom, Paolo xorta mar għall-funeral. Anki Maurizio li effettivament kien tlefgħu il barra mill-kumpanija u kol ġi. Issa bil-mewt ta' Aldo il-familja effukat fuq iż-żewġ kuġini Maurizio u Paolo. Issa li kien ħieles mill-kumplament tal-familja, Maurizio reġa' foka biex iġib l-isem u l-kwalità tal-kumpanija. Mal-bidu ta' snin design Maurizio kien instabilixxa tim ta' talent ġdid b'nies minn barra li ħadu post dawk familjari minn Ben lejn l-azjenda Gucci li hu kien reġa' qiegħed joħloq. Gucci, famużi fil-passat għal basktijiet, ċintorini u aċċessarji oħra, issa bdew jiksbu suċċess fuq il-catwalks. L-Amerikan Tom Ford kien tpoġġa chief designer u għamel il Gucci rebbieħa ta' diversi awards fil-qasam tal-moda. Patruna ta' artisti bħal Madonna, Liz Haler u Noel Gallagher. Mill-bidu nett dan it-tim ġdid beda jipprova jimmodernizza l-isem ta' Gucci billi jimxi fuq it-tradizzjonijiet antiki li kellu. Filwaqt li Gucci komplet iżżaħħaħ l-isem tagħha taħt Maurizio Gucci, Paolo kien għadu ma ħafirx lil kuġinuh talli ma tah xi rwol fil-kumpanija. Paolo kien jemmen li Maurizio ma kienx kapaċi jmexxi l-azjenda 'l quddiem. Maurizio issa kien qiegħed jiffaċċja snin ta' battalji legali ma' kuġinuh. Paolo ddeċieda li juża s-47 miljun dollaru mill-bejgħ tal-isma li daħħal mill-Gucci biex ikun jista' jiddisinja taħt l-isem tiegħu. Imma kien hemm post wieħed biss għal ta' Gucci, li Maurizio kien qed jiġġieled sal-mewt biex jipproteġiha. F'dan iż-żmien, it-tifla tagħhom Gemma kellha sitt snin. Maurizio kien qiegħed iwassal lil kuġinuh Paolo għall-falliment. Imma l-ħajja ta' Paolo kellha problemi oħra fejn kien qed jiffaċċja divorzju qares mit-tieni mara tiegħu Jenny. Gucci baqgħet New York ma' Gemma fejn minn hemm bdiet tissielet għal regolarizzar finanzjarju għal bintha u għaliha. Enzo Stancato li kien isħab fix-xogħol ma' Paolo issa kien qiegħed jagħmilha ta' medjatur fid-divorzju bejniethom. Għal Paolo il-battalja ta' divorzju ma' Jenny waslet biex jikber iżjed il-falliment li kellu fin-negozju li pratikament kisru. Filwaqt li Maurizio beda ikanta vittorja fuq il-kuġin tiegħu u l-kontroll ta' Gucci, kien beda isofri u stess, din id-darba taħt l-idejn tal-mara tiegħu Patrizia. Maurizio kien jemmen li Patrizia kienet qed iddawwar it-tfal kontrih. Huwa kien jemmen ukoll li Patrizia bdiet tirrikorri għall-maġija s-sewda. Issa Maurizio beda jiffaċċja problemi fl-azjenda. Minkejja dan sal-1993 Gucci baqgħet fuq quddiem fil-qasam tal-moda u l-catwalks. Gucci Old Fashion ta' snin 80 kien ġie mibdul għal waħda żagħżugħa fuq disinjaturi aktar sensuali. Imma personalment għal Maurizio kollox kien sejjer ħażin. L-istruttura li huwa għamel fil-kumpanija kienet finanzjarjament għolja u issa li Gucci kienet qiegħda tagħmel it-telf Uħut jgħidu li l-problemi finanzjari kienu ġejjin mill-ħajja stravaganti u ħela ta' flus li Maurizio kienet jgħix. Pożizzjoni finanzjarja ta' Gucci kompliet niżla 'l isfel. Kienet tidher ċara hekk kif bdew igerrbu snin li l-logħba għalih kienet mitlufa. Snin biss wara li kien strumentali fit-tneħħija tal-kuġini tiegħu, Investcorp xtraw l-aħħar isħma ta' Gucci. Minn dan, Maurizio kien daħħal fil-but almenu kif kien irrappurtat 107 miljun dollaru. Paolo li darba kien multimiljunarju illum fi stat ta' falliment taħt il-fallimenti fiż-żwieġ u n-negozju, l-attitudni tiegħu bdiet issir aktar erratika. Ma għal Maurizio kien għad fadal l-aħħar att x'jasal għalih li lanqas il-battalji kbar familjari ta' Gucci ma bassru għal dak li kellu jiġri. Paolo kien qed jivvjaġġa lejn ir-Renju Unit fil-bidu tas-snin 90 biex jgħix fil-propjetà tiegħu mal-maħbuba ġdida li kellu Penny Armstrong. Din darba kienet taħdem miegħu fl-istallel. Huwa stqarr li l-ġlied ma' Maurizio u l-eks mara tiegħu Jenny kienu sfurzaw għal diżastru finanzjarju. Huwa kien dar għall-għajnuna fuq il-ħabib antik tiegħu Enzo Stancato. Fil-fatt kien proprju spiċċa meta Paolo miet f'Ottubru tal-1995, ftit xhur qabel il-qtil ta' Maurizio dak li rrovinalu ħajtu. Kien proprju Marzu ta' sentejn wara li kien imneħħi minn President tal-Gucci. Maurizio kien maqtul b'tir ta' pistola fit-toroq ta' Milan. Il-mottiv tal-qtil ta' Maurizio kien misteru u l-Pulizija investigaw in-negozju tiegħu. Kien hemm anki spekulazzjoni li kienet imdaħħla il-mafja, imma wieħed mill-aqwa investigaturi ġewwa Milan kien jaħsebha mod ieħor. Killer noto, un killer che ha compiuto numerosi omicidi, quindi un. Mi dava in quel momento quando l'ho visto per la prima volta e la dinamica. Fil-mument li wasalt fuq ix-xena tad-delitt, stajt ninnota kif sar il-qtil, għax kien qtil ta' passjoni u mhux minn kriminali organizzati. Il-ġisem ta' Maurizio kien ittieħed minn Milan biex jindifen ġewwa St. Moritz, ħdejn il-familja tiegħu. Il-post li kien bena missieru ħdejn il-muntanji fejn huwa kien qatta' ħafna mit-tfulija tiegħu. Għal sentej sħaħ il-prosekutur pubbliku investiga dan il-qtil imma ma wasal il-imkien. Imma darba minnhom, tip-off drammatiku li waslet għand iċ-Chief tal-Pulizija f'Milan biddel il-kors tal-investigazzjoni. Ale ha chiesto di incontrarmi perché mi voleva parlare di un omicidio. Dan ir-raġel talab li jiltaqa' miegħi u qal li għandu informazzjoni fuq il-qtil. Huwa talab biex niltaqgħu ġewwa parti pjuttost oskura ta' Milan u jekk jiena m'iniex interessat li nkun naf iżjed. Allura jien staqsejtu r-raġuni għalfejn kellna niltaqgħu ġo post daqshekk perikoluż u wiġibni, Jien naf dwar il-qtil ta' Gucci. Ho notizie sull'omicidio Gucci. L-informatur kien qed joqgħod ġewwa lukanda f'Milan. Huwa qal li porter li jaħdem hemmhekk kien membru ġo gang imqabbda biex joqtol lil Maurizio. Dan kien Ivano Savioni, li serva bħala middleman u irranġa biex isir il-qtil. Il-membru l-ieħor tal-gang kien Orazio Cicala, li allegatament kien saq il-karozza li ntużat fuq ix-xena tad-delitt, u Benedetto Ciralo, ir-raġel li spara tliet darbiet lil Maurizio Gucci u qatlu fuq il-post. Huma qalu li kienu mqabbda minn Patrizia Reggiani, l-eks mara ta' Maurizio. Aġent tal-Pulizija li ppoża bħala kriminal Kolombjan daħal bil-moħbi ġewwa l-lukanda. L-aġent irnexxielu jirrekordja konverżazzjonijiet bejn membri tal-gang Patrizia Reggiani u l-ħabiba personali tagħha li taqra x-xorti Pina Oriemma jiddiskutu ħlasijiet tal-qtil li wettqu. Armati b'din l-evidenza ġdida fl-Erbgħa ta' filgħodu fit-Tnejn ta' Frar tal-1997, il-Pulizija waslu f'Casa Venezia, Numru 38 biex jarrestaw lil Patrizia Reggiani. Patrizia kienet miżmuma l-ħabs 'il fuq minn sena sakemm beda il-ġuri fil-Qrati. Il-ħin kollu baqgħet issostni l-innoċenza tagħha u li kienet ġiet irrikattata mill-qattiela. Imma l-Pulizija komplew jikxfu u jikxfu aktar evidenza kontriha. Il-ġuri tal-Armla s-Sewda, hekk kif kien ġie mlaqqam mill-media Taljana u flimkien mal-erba' kompliċi, eventwalment beda f'Mejju tal-1995. Il-ħabiba ta' Patrizja, dik li taqra x-xorti Pina Oriemma, kienet meqjusa figura importanti fil-pjan. Hija kienet ġejja minn partijiet oskuri ta' Napli u ħajret lil Patrizja l-interess fl-okkult. Billi jqabblu fuq il-pjan tal-qtil hija ħakmet taħt idejha lil Patrizja. Uħud mill-evidenza l-aktar kruċjali ġew minn idejn Patrizja stess. Fid-djarju tagħha, għaxart ijiem qabel Maurizio ma kien maqtul, hija kienet kitbet M'hemm l-ebda delitt li ma jistax jinxtara. Imbagħad fl-istess ġurnata tal-qtil, l-evidenza kienet kelma miktuba bil-Grieg, paradeisos, ġenna. Meta l-verdett ħareġ dam biss ftit sigħat ta' deliberazzjoni. Is-sentenza kienet waħda mill-aktar devastanti li seta' jkollha Patrizia. Ingħatat 29 sena ħabs, kif weħel ukoll is-sewwieq tal-ħarba. Il-porter tal-lukanda weħel 26 sena. u l-medjatriċi 25 sena. Kien biss dak li spara u qatel li weħel sentenza ta' għomru l-ħabs. Patrizja kienet ġaqalet li se tappella. Familja Gucci l-qtil ta' Maurizio kien it-tmiem. Tlet kwarti ta' seklu qabel kienet ġiet imwaqfa dinastija ta' rivalità. Imma l-imperu kbir tal-moda, mibni fuq l-ispirtu ta' familja waħda, issa kien spiċċa. Ġlied intern kien finalment kisser